Схонынц ӕй ирон адӕмы цард айдӕн. Уымӕн ӕмӕ уыдон ӕвзӕрдысты мингай азты дӕргъы ӕмӕ дзы цӕуы ӕвдыст адӕмы цард йӕ алыхуызты, суанг незамантӕй абон онг. Цыдӕриддӕр ахсджиагдӕр мӕ диссагдӕр хъуыддӕгтӕ цыдис ӕнусты дӕргъы, уыдон баззадысты адӕмы зӕрдиаг мысинӕгты, историон мӕ мифологон ӕрмӕджытӕ, ӕрдзы ӕмӕ дунейы сконды сусӕгдзинӕдтӕ. арф мидисджын адӕмон ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ хъайтарты сгуыхтытӕ. Ӕппӕт уыцы хабӕрттӕ ӕвӕрд ӕрцыдысты ирон таурӕгъты.
Мӕ фыдмӕ чиныг дӕр уыдис Гоцъийы тыххӕй. Мӕ иу афтӕ загъта, Той уыдис мӕнӕ ирон адӕмӕн се фсадӕн сӕ сӕргълӕууӕг ӕмӕ хъуамӕ гуырдзыимӕ схӕцыдаиккой. Мӕ бацыдысты хӕцынмӕ гуырдзымӕ. Ӕмӕ адӕм хъӕр кӕнынц, ома айдам нын алы хатт цы у. Нӕ кӕрӕдзи цӕуыл цӕгъдӕм? Мадам, мӕнӕ дыууӕ раздзоджы рахӕцӕнт. Мадам, Чи фӕуӕлахиз уа, иннӕтӕ састы бынаты баззадысты. Ӕмӕ йӕ уӕд афтӕ баныхас кодтой, мадам, уый дӕнджӕллаг уыди, хъӕударг гуыбынджӕллаг сӕ раздзог, гуырдзыйӕн. Мӕ кӕрӕдзимӕ куы базыдысты, уӕд ма йын Гоцъи бон хорз салам раттынмӕ хъавыдис. Мадам уӕдмӕ уый ихсаргард фелвӕста. Мадам мӕ йӕ адӕм ауыдтой, Гоцъи ихсаргард куыд ферттывта, уый. Фӕлӕ дыууӕйӕ дӕр бӕхтыл бадынц. Мадам, адӕм схор-хор кодтой, адон та дӕм цыдӕр хъуыды кодтой. Мадам Лёд Гоцъи Хсаргарды бырынкъӕй ахӕдзыдис ӕмӕ ӕмбисӕй уӕлӕмӕ афӕлдӕхт мидӕг. Мӕ уӕд састы бынаты баззадысты мӕ сӕ гуырдзы ныххуыдтой. Мӕ сын йӕ рбадтыс кодтой. Мӕ куыннӕ банызтаиккой, куыннӕ бахордтаиккой ӕфсад. Ӕмӕ рацыдысты ай ма йӕ ӕртӕмбалимӕ баззадис. Ӕмӕ куы рацӕйцыдысты, уӕд мӕсыджы сӕ размӕ бабадтысты. Мӕ сӕ уырдгӕй ихсын байдтой, мӕ сӕ бӕхтӕ фӕмардысты. Мӕ сынгоцъе афтӕ зӕгъы, нӕхи хӕстӕгдӕр байсӕм едмӕ, мӕсыгмӕ, бабырӕм. Мӕ уӕ хъаматӕ рйут, мӕ схъаматыл сбырдзынӕн. Мӕсыджы къулты. Ма, дам, сӕ мидӕмӕ ныггӕпп кӕндзынӕн. Мӕ рундзыг ыл лидздзысты, мӕ уырдгӕй куы гӕпп кӕной, уыдон та сымах бар.

Мӕ уый сӕр дӕр ӕрцавта мӕ рхауди бынмӕ. Мӕсгуыты руындзгуытӕ бӕрзонд уыдысты, цӕмӕй йӕм бауайӕм ма уа, уый, цӕмӕй дзы сбырӕн уа, уый тыххӕй. Мӕ йӕ къах асасти. Ӕмӕ, дам, мын ницы бакӕндзыстут. Нӕ ма фӕраздзыстут, дынджылдӕг уыди. Ма, дам, ацӕут ӕмӕ фсад фӕстӕмӕ раздӕхут. Мӕ адон ацыдысты, мӕ фсад нал сивӕфтой. Мӕ фӕстӕмӕ куы рцыдысты, Уӕдта мӕсыджы алыфарс мардӕй къахы рывӕрӕн нал уыдис. Гуырдзы йӕм ссыдысты мӕ сӕ ныццагъта, фӕлӕ йын йӕхи дӕр амардтой. Той Гоцъийы хабар, той ахӕм лӕг уыди, нӕ фыдйой куыд дзырдта, афтӕмӕй хъаруджы нымӕ стыр дӕлдӕр лӕг дамбӕцӕн бирӕ нӕ уыдис.
Урс хохы бӕрзӕндӕй дардмӕ зыны сӕхуыджы лӕгӕт. Цӕргӕсау зӕгъы зылди сӕ хугхӕтӕнты ӕмӕ йӕ арм цӕмӕ ӕххӕст, уыдон йӕ лӕгӕтмӕ хаста. Уымӕм ӕнхъӕлмӕ кастысты йӕ цыппар хъӕбулы: Маккӕ, Толпар, Золо, Цӕрӕк ӕмӕ сӕ мад. Ардӕм хӕстӕг Ксурты хъӕуы Ӕрцӕрын ӕй нӕ уагътой ӕмӕ йын зӕххы хай нӕ лӕвӕрдтой, уымы цӕрӕг мыггаджы фӕсивӕд, уымӕн ӕмӕ уыдис сӕ туджджын.
Сӕхуыг уата Куысурты сӕрмӕ лӕгӕты цард ис. Сбырӕн ӕм нӕ уыди айнӕджы лӕгӕт, мӕйон царди йӕ бинонтимӕ. Ӕмӕ дыууадӕс мыггагӕй туджджын уыди. Мӕ йӕн нӕ фыд куыд дзырдта, уымӕ гӕсгӕ Дан тынг ӕгъдауджын уӕздан лӕг уыди. Фӕлӕ лӕджы куы нӕ уал уадзой, уӕд кӕмдӕр туг дӕр ныккӕлы. Ӕмӕ йын ходыртхорд уыдис. Ӕмӕ иуӕрдӕм ссыдис, хӕтӕг лӕг уыдис, мӕ йын йе рдхорды ус тӕригъӕд кодта. Мӕ-иу не дзаумӕттӕ Бахуыдта суӕлкӕндахӕй, йӕ дзабырты йеддӕмӕ барӕтыдта ӕмӕ йӕ дон базыдтой йе знӕгтӕ. Ӕмӕ ацы лӕгмӕ цӕуын байдыдтой. Мӕ дам, ма йӕм мӕнӕ ркӕс, дӕ усимӕ, дам, дын хӕты. Мӕ дам, дӕ ницы хъӕуы. Мӕнӕ

уӕд, дам-иу ын цырагъ йӕ сӕрмӕ хӕсс. Мадам, ӕй уӕд мах фехсдзыстӕм. Мадам, зиӕутты дӕр фервӕзынӕ, ома дӕ усимӕ дын хӕтымы. Йӕм афтӕ рбацыдис ӕмӕ йын афтӕ зӕгъы, куы рбадтысты, уӕд, дам, ӕз мӕ хуыздӕр удхорд ын нымайын. Ды та, дам, мын мӕ усимӕ хӕтыс. Ай сыстад мӕ йын афтӕ зӕгъы, Иунӕг сӕрфӕтъыссӕн, дам, ма мын уыди ды ӕууӕндыдтӕн дын, ӕмӕ, дам, мӕ ды дӕр ауӕй кодтай. Ӕмӕ, дам, ӕз дӕ хӕдзары къӕсӕрӕй никуы ӕрбакӕсдзынӕн. Ӕмӕ куы рацӕйцыд, уӕд ын цырагъ йӕ сӕрмӕ нӕ хаста, ме бамбӕрзта. Ӕмӕ бӕхыл сбадты мӕ рацӕуы, мӕ ӕрхъуыдытӕгӕнгӕ цӕуы фӕндагыл. Ӕмӕ адон йӕ фӕстӕ цӕуынц Фӕлӕ йӕ уӕддӕр ӕхсын нӕ уӕндынц, уагӕры цавӕр лӕг уыди, уый диссаг уыдис. Ме рвӕртӕ мызурӕй сӕрмӕ кӕуы мӕнӕ куысуртӕй уӕлӕты къахвӕндаг цӕуы. Мӕ рӕстӕджы нӕ фыд иумӕ сывӕллонӕй йӕм ахуыдта мызурон хӕрӕфыртӕй, мӕ иу уылд цыдыстӕм, ууыл ын сондӕр цӕуӕн у, прямо йӕ ӕрбайои ходмӕ. Ӕмӕ йӕ уыцы дуры сӕрмӕ Уыцы дурмӕ куы бахӕццӕ, дуры сӕрмӕ схызтис. Мӕнӕ уӕд мӕ фыд дзырдта, ам дӕ ӕмӕ амардтой сӕ хуыди. Ӕмӕ сӕм дзуры, зонын, дам ӕй мӕ фӕстӕ цӕут, уый. Мӕ дам, мӕ фехсут. Мӕнӕн, дам, мӕ цард ницыуал у. Иунӕг ысхорд, дам, ма мын уыдис, уый дӕр ма уӕй кодта. Ӕрмӕст, дам-иу мӕ мӕ бӕхыл бабӕттут, Сывӕллӕттӕ та, дам, уын ницы аххосджын сты, мадам, уыдон ма бахъыг, дам. Ме уӕддӕр нӕ уӕндыдысты. Мадам, иуӕд топп систа ӕмӕ йӕ афтӕ дуры ныццагъта. Мадам сӕм дзуры, Герд та, дам, ма мӕ цӕмӕй тӕрсут? Ме хиуӕд фехстой мӕ уым амардтой йӕ мӕ йӕ йӕ бӕхыл бабастой. Мадам йӕ бӕх лӕгӕты дуармӕ куы бацыди, уӕд, дам, ныууасыди. Мадам ӕй ус базыдта, Нал и, так уый.
Ирон адӕм кӕддӕриддӕр сагъӕс кодтой сӕ кад ӕмӕ намысыл. Сӕ фӕстагӕттӕн фарнӕй цы ныууадзой, сӕ ном хорзӕй мысинаг цӕмӕй уа, уыдӕттыл. Уымӕ гӕсгӕ нӕ бауагътой сафын, хъӕбатырдзинад чи равдыста, уыдоны нӕмттӕ. Уыимӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ нӕ фесӕфт худинаджы ӕмӕ ӕгадми ракӕнӕджы хабар дӕр, цӕмӕй сӕ байзӕддӕгтӕ зыдтаиккой, хорз ӕмӕ ӕвзӕр ӕвзарын, цы мбӕлы ӕмӕ цы не мбӕлы кӕнын, уыдӕттӕ. Зӕгъӕм, баззад ахӕм цымыдисаг таурӕгъ. Раджы заманы афтӕ уыдис ӕмӕ ирӕды тыххӕй Абырӕг цыдысты. Америкӕмӕ цыдысты, ном дзы бирӕтӕ фесӕфтис. Уым баззадысты. Мӕ алы кӕмтты дӕр уыди абырджытӕ. Мӕ афтӕ уӕлӕ Куырттаты коммӕ. Зӕронд лӕг, йе ргалтӕ ӕмӕ фӕстемӕ ис бӕхбӕстыдис. Ӕмӕ Иосы комы абырджытӕ алы комы дӕр уыдис, мыййом йӕ размӕ фесты. Ӕмӕ йӕм дзурынц, дӕ галтӕ суӕгъд кӕн. Ма, дам, йӕ афтӕ йӕ къухтӕ скодта, мӕй афтӕ бады. Кӕсгӕ дӕр сӕм нӕ кӕны, дзургӕ дӕр сӕм нӕ кӕны. Ӕмӕ адон рахызтысты мӕ галтӕ суӕгъд кодтой. Федтой, топ нӕ, иу нӕ, ӕмӕ

Йӕ хъӕды куы бафӕлиау сты, уӕд дам нӕ кӕцӕйдӕр гӕрах кӕнын байдыдта. Мӕ дон лидзынц Айсахсы фӕсте сӕ сурымы. Ӕмӕ дзы иу мӕлӕ рыгондӕр уыдис мӕ йӕ рӕуӕгдӕр уыдис мӕ йӕ уый лидзы. Ай иу афон, дам, йӕ рӕй чи дзырдта, йӕ сӕр иууылдӕр нозтӕ уыдис. Мадам-иу афонӕй уыцы бӕхыл, гӕбӕр бӕхыл, мӕ цуртӕй афтӕ ӕрбатахтис зӕронд лӕг. Мадам мӕ тӕхгӕ-тӕхын афтӕ саргъӕй фелвӕста. Мадам мын фӕндзӕхстоны хъӕдӕй мӕ сӕр хойын байдыдта, стӕй, дам, уӕд ницуал бамбӕрстон. Мадам иу афон ӕрчъицыдтон, мадам, доны сыр-сыр хъусын. Мӕ сӕр, дам, зилы, мӕ зӕрдӕ, дам, хӕссы. Мадам, куы ракастӕн, уӕд, дам, ӕй Къодахыл бады, цӕргӕсы бадт ӕм кӕны, зӕронд лӕг лулӕ дымы, мадаммӕ куы федта, ӕрчъицыдтон, уый, уӕд, дам, йӕ лулӕ ӕрхоста, мадам ӕй йӕ бӕрцы ныттъыста, мадам сыстадис. Мадам мын афтӕ зӕгъы, дӕу тыххӕй, дам, ма бадтӕн. Мадам, мӕ цӕмӕй цӕрӕнбонты дӕ зӕрдыл бадарай? Той тыххӕй, дам, мын афтӕ мӕ бӕрзӕйыл ныххӕцыди мӕ мын афтӕ мӕ сыдзӕгыл. Мадам мӕ систа. Мадам мӕ фӕндаджы хъӕбӕрлӕй афтӕ цалдӕр хатты мӕ цӕсгомӕй ахафта. Мадам мӕ цӕсгомы пырх иууылдӕр акалдис. Мадам ӕй мӕ зӕрдыл бадардтон хӕр цӕрӕнбонты. Мадам мын ӕвзӕрӕй хорз куыст нӕу, ӕрыгон лӕппу дӕ. Мадам уыцы куыстмӕ макуыуал рацу. Ӕрдын у ӕй зӕронд лӕджы хабар.

Дуне афтид нӕу, ном кӕмӕн ис, уыдон иуылдӕр сты, афтӕ дзырдтой нӕ зонынджын фыдӕлтӕ. Ис а зӕххыл хӕлар тыхтӕ дӕр ӕмӕ хӕрам тыхтӕ дӕр. Хуымӕтӕг адӕймагӕн ӕппӕт зӕххон сусӕгдзинӕдтӕ ӕргомгонд не сты, зӕгъгӕ-иу амыдтой уыдон.
Ме рмӕнӕ ног аз куы райдайы, уӕд фыццаг цыппӕрӕм-иу уыди цыппурс. Дыккаг цыппӕрӕмы та-иу уыдис ног бонтӕ. Йӕ ног бонтӕй цыппурс астӕу цы цыппар ӕртыццаг ӕхсӕв уыдис, той та уыдис ӕнӕзӕгъинӕгты ӕхсӕв. Мӕ фермӕ нӕ цыппурс куы райдыдта, кӕуӕд мӕнӕ йӕ дзаума йӕ дзаума искӕмӕ ничи уагъта. Куы рысыдамыл куы ацӕуа, уӕд-иу бинонтӕн ӕвзӕр уыди, зиантӕ дӕр исыл ӕрцыдис. Мӕ-иу сӕ дзаумӕттӕ ӕмбырд кӕнын байдтой. Ӕмӕ-иу мӕнӕ йӕ риосы рӕстӕг сӕ бӕхты къӕхтыл хъадамантӕ сывӕрдтой скъӕтты. Стӕй-иу мӕнӕ сындзытӕ сауыгътой дуӕрттыл, цӕмӕй ма бацӕуа уый тыххӕй, кырысы чи цыди, уыдон. Мӕгӕр ходы ма ӕз дыууӕ адӕймаджы рыййӕфтон кырысы чи цыди, уыдоны. Мӕ иу фӕдзырдта, ӕмӕ ахсджиаг иннӕ аздӕнмӕ нал ауагътой семӕ. Дӕ дзыхыл дам нӕ хӕцыс. Мӕ иугӕр уӕддӕн сӕ удтӕ тахтысты. Мӕ уый куыд дзырдта, афтӕмӕй мӕнӕ Йӕ де тӕбӕгътыл дӕр-иу бадгӕ кодтой. Тӕбӕгъыл сбад искӕй тӕбӕгъылмӕ, дам, мӕнӕ уый дӕр уӕлдӕфы тӕхгӕ кодта. Мӕ цыдӕр ранмӕ тахтысты, цыдӕр быдырмӕ. Йӕ мысыры быдыр уыди, цы йӕ хуыдтой, уый нӕ хъуыды кӕнын, фӕлӕ быдырмӕ тахтысты. Мӕ уырдыгӕй скъӕфтой сыджыт, Мӕ дидинджытӕ. Мӕгӕр сыджыты скъӕфын, дам, нӕ уагътой. Хсгӕ сӕ кодтой фӕсте. Мӕ иу зымӕлгӕ дӕр акодта нал иу райхъал. Ӕмӕ исты раскъӕфын хъуыдис. Мӕ кӕд сыджыты скъӕфын къухы не фтыдис, уӕд та дидинджытӕ скъӕфтон. Мӕ сӕ уӕд нӕ хъыг дардтой. Ӕмӕ, дам-иу кӕд дидинджытӕ бирӕ раскъӕфтой, уӕд-иу низджын азыди. кӕд-иу сыджыт бирӕ раскъӕфтой, уӕд-иу ӕй быдырты ныппырх кодтой. Адӕм-иу хорджын азыдтой. Ныр уӕлӕ ходынӕн цӕхӕрадон уыдис. Мӕ кӕй уыди, уый дам куырысдзау уыдис. Мӕ сыджыт уым ныппырх кодта. Мӕ мӕнӕ фӕстӕ азы онг цалынмӕ хом цардыстӕм, уӕдмӕ дӕр хойы хуызӕн картоф ходын никуы задис.

Мадам, фӕстагмӕ афтӕ зӕгъӕм, бӕхтӕ ма мардын. Мадам, хӕвӕд ныуулӕфыдис, мадам, афтӕ зӕгъы, не рдӕм мӕнӕ тӕссаг нал у. Мӕ хӕрмӕнӕ нӕ бӕрӕгбӕттӕн наивтой ууылдӕр. Хӕрмӕнӕ ӕнӕзӕгъинӕгты хсӕвӕй бынаты хсӕв скодтой. Мой нӕзӕгъинӕгты хсӕв у. Ӕмӕ бынаты хсӕв та уыди цыппӕрӕм хсӕв. Мӕ бынатӕн кодтой нывӕндтӕ. Мӕ иу мӕнӕ бынатыл фос куы нӕ хӕцыдис, уӕд-иу сылыстур балхӕдтой ӕмӕ йой бынатӕн нывонд скодтой. Мӕ хомӕн йӕ рӕуӕттӕ алы аз дӕр ӕргӕвстой бынаты номыл. Ӕмӕ уыдӕттӕ абон ничиуал хъуыды кӕны. Стӕй-иу мӕнӕ-иу хӕдзарӕй дӕр ранмӕ куы лыгъдысты, уӕд-иу мӕнӕ хӕдзары фсин баззадис. Мӕ-иу къуымты зылд искӕдмӕ дӕр-иу бацыдис, къуымты-иу зылдимӕ-иу дзургӕ цыдис, Нӕ бынаты бардуаг, нӕ бынаты хицау немӕ раст у, ницӕмӕй дӕ хъаст кӕнӕм, ма ныл сыстыр зӕрдӕ у, мӕ уӕй семӕ хуыдтой. Уӕлӕ хохтылдидӕй дӕр зыдтай. Адон-иу дӕр иумӕ баст сты ацы хъуыддӕгтӕ. Мӕ иуӕй дӕр ӕддаг мызурӕй рбалыгъдысты ацырдӕм, уӕртӕ стыр мызурӕй. Ӕмӕ, дам, иу лӕппуйын амардин. Ӕй, уӕд мӕнӕ йӕ хистӕр лӕппу та гуырд уыди. Ӕмӕ, дам, алы хсӕв дӕр мӕ фынигьон уыдтӕн. Ӕмӕ, дам-иу устытӕ бадынц, ӕмӕ, дам-иу-иу ус богъ-богъӕй куыдта хицӕнӕй. Ӕмӕ, дам, сӕ фарстон ацы ус, дам, цӕуыл фӕкӕуы. Ӕмӕ, дам, мах дӕр нӕ зонӕм алы бон дӕр, дам, афтӕ кӕуы. Ӕмӕ, дам, тӕрсын байдыдтон лӕппуйӕн. Ӕмӕ йӕ мад та уӕлӕ Гусойты цардис. Ӕмӕ, дам, йӕ уӕд Мызурмӕ рцӕдзыди йӕ мад, мадам, йӕ размӕ ратахтдӕн, мадам, ӕфсӕндзыдта, мӕ, мадам, афтӕ, афтӕ, мадам, цы бакӕнон? Мадам, нал цӕуын Мызурмӕ дӕр, дам, Ногхъӕумӕ суайон, уым иу ус калоты ус уыди, дыды хуындис, мӕ дӕсны уыди, мӕ уымӕ ссыдис. Мадам, куыддӕр бакастӕн, Афтӕ, дам, худгӕ рацӕуы мӕ размӕ уыцы дӕсны ус. Мӕ, дам, афтӕ зӕгъы, ма, дам, тӕрс. Сӕ бынаты хицау, дам, уым ныууагътой, ӕмӕ, дам, ёй кӕуы. Мӕ, дам, кӕрдзынтӕ скӕнӕнт, ма цӕуӕнт, мӕ дзы хатыр ракурӕнт, мӕ, дам, ӕй семӕ рахонӕнт. Мӕ, дам, ӕй омӕй фӕстӕмӕ никуы бафедтон.

Мӕ йӕ фӕцӕйхӕссы. Мӕ йӕ сӕр куы фӕхъил кӕны цӕргӕс йӕ калм, уӕд та йӕ базыртӕ сцилы, уӕд та йӕ сӕр ӕрхауы. Мӕ цалынмӕ амӕлы афтӕ хӕсгӕ, уӕдмӕ йӕ стӕй уӕд ӕрывӕрмӕ уӕд бахӕры. Мӕ иу рӕстӕг афтӕ хордта, зӕгъын, ай цы хӕрмӕ йӕм бацыдыстӕм. Ӕмӕ кӕрогимӕ йӕ хордта. Ӕмӕ Иу нӕ фыддӕр афтӕ загъта, кӕрогимӕ, дам ӕй бахӕрын. Мӕ афтӕ дыууӕрдхорды уыдис, мӕ кӕмдӕр уыдысты, ӕмӕ дзы иу афынӕйы зӕххыл. Мӕ калм йӕ дзыхы куыд ныббырыдис, уый ма ауыдта. Ницы йӕм сдзырдта, калм куыд ныббырыд, йӕ хъуырый федта. Ма ацыдис, Мадам хъӕбысыдзаг кӕрок дӕр бахаста, ӕртыдта. Мӕ йӕм тохъыл уыдис. Кӕрок дӕ чи ртыдта, уымӕ. Мӕ йын постоянно афтӕ кодта, дӕ тохыл никӕд ӕргӕвдыс. Мадам, куы сыхъали, уӕд ын афтӕ зӕгъы, мӕ тохыл, дам, дын ӕргӕвдын. Мӕнӕ хӕснаг скӕнӕм. Кӕд мӕн хӕс кӕрок дӕ бахӕрай, кӕуӕд дын мӕ тохыл ӕргӕвдын. Ӕмӕ, дам, сӕ бахӕрдзынӕн, мӕ сӕвӕттӕн цъӕрттӕ бахордта. Мадам, иу гуыцъыл абадт мӕ йӕ зӕрдӕ схаста. Мадам уо мын байдыдта. Мадам калм мын ахӕм кӕрдихтӕй йӕ хъӕлӕсӕй хауын байдыдта. Мадам, афтӕ мӕ тохыл дӕр мӕ нал хъӕуы. Ргӕвд ын дӕн ӕвӕддӕр мӕнӕ кӕй фервӕзтӕ, уый ӕрдхӕрдтӕ дӕр алыхуызӕттӕ вӕййынц. Мӕ хӕркӕрог цы ххуыс кӕны, цыдӕр йӕ ис, ахсӕнӕн дӕр тынг ӕххуыс у.
Рагон ӕмбисӕндтӕ куыд дзурынц, афтӕмӕй ис авд уӕларвы ӕмӕ авд дӕлзӕххы. Адӕймагӕн йӕ рахиз уӕхскыл йӕ хуыцауы хай бады, йӕ галиу уӕхскыл та йӕ хӕйрӕджы хай, зӕгъгӕ. Уымӕй уӕлдай фыдӕлтӕ ӕргом уыдтой зӕдты дӕр ӕмӕ ӕнӕзӕгъинӕгты дӕр. Ӕмӕ Хуыцауы бын растӕй цӕрын архайдтой, сыгъдӕг тыхтыл хи фӕдзӕхсгӕйӕ, хӕрам тыхтӕй та хи хъахъхъӕнгӕйӕ.
Сонайы дзуаргӕрзтӕ зӕрӕдты фӕрсгӕ бакодтон. Ӕмӕ мын иу зӕронд лӕг афтӕ зӕгъы, Мах дӕр, дам-иу афтӕ фарстам, Сонайы дзуар куыдӕй баззадис. Мӕ, дам, лӕгтӕ бадтысты ног хъӕуы. Ӕмӕ, дам, ӕрттивгӕ цыдӕр ӕрбадти Сонайон тигъыл, йӕ дзуар кӕм ис, уыдтӕ дзы уым дӕр. Йом, дам, ӕрбадтысты. Мӕ, дам, адон лӕппутӕ арвыстой. Ацӕут-ма, фенут, цы у? Ӕмӕ дӕм куы ссыдысты, уӕд мӕнӕй ахӕм тымбыл сӕры хуызӕн мадам рӕсугъд сылгоймаджы мӕ ӕрхастой. Мадам, куы ркастысты, уӕд ахсынц, уӕд дзы кувӕндон кӕнын хъӕуы. Фӕлӕ йӕ цы схонӕм? Мадам, гъеуӕд афтӕ Бауынаффӕ кодтой, сылгоймаджы нывыл кӕй уыди, уымӕ гӕсгӕ йӕ Сонайы дзуары схонӕм. Ма, дам, лӕппутӕн ӕфсӕн ацӕут, ме кӕцӕй систат? Тёсы ранӕй баныгӕнут. Ӕмӕ йӕ гъеуӕд Сонайы дзуары схуыдтой ме кувӕндоны схуыдтой мӕ йӕ аст мыггагӕй федтой. Мӕ дзы аст цардахъ скодтой, мӕ ирон къуыригӕйттӕ иугъуым уыдон дӕр куывд кодтой. Ме мӕнӕ мызурӕй бынӕй сулӕрттӕй, уырдыгӕй йӕм ничи цыдис. Тамак йеддӕмӕ уыдон дӕр ӕй федтой. Иннӕ мыггӕгтӕй йӕм ничи цыдис. Йе ма мӕнӕ хӕрӕфырттеттӕй чи цыдис ӕндӕр. Той дӕр афтӕ уыдис, зӕй куыд фехъуыстон, афтӕ. Ныр мӕнӕ фыдӕлтыккон ссад та. Йӕ риу раздӕр афтӕ уыдис, ӕмӕ-иу мӕнӕ хъӕуты цыдысты, бӕхтыл цыдысты, фистӕгӕй цыдысты. Мӕ иу афтӕ мӕнӕ кӕм бахсӕв ис, уым-иу исты хӕдзармӕ бахой. Мӕ иу зӕгъ, ахсӕв мын фысым фӕлӕуут. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, афтӕ лӕг фӕндагыл мӕ бафӕлладис мӕ Иу хӕдзармӕ бахостам ӕм нома фысым фӕлӕууыд ахсӕв. Мадам, мӕй суазӕг кодтой, ус кӕрдзынтӕ кӕнынмӕ фӕцис. Мадам, мӕн ахӕм хӕдзары сывӕллӕттӕ, мадам, мӕн ахӕм ӕрцӕг кӕрдзыны ракодта. Ну, уӕддӕн уӕлибыхтӕ уыдысты, цы уыдысты, уый нӕ зонын, фӕлӕ ӕртӕ гыццыл гыборы, дам, ракодта. Мадам, лӕг кӕсы, мадам, ӕвӕццӕн ӕхсӕв дӕр хойрмагӕй баззадтӕн. Уыдон, дам, ӕрцӕ мӕхӕдӕг ӕрцӕ дыууӕ комдзагӕн ахӕрдзынӕн. Мӕ кӕрдзынтӕ сфыхтысты, стъол сӕрывӕрдтой, мадам сӕ лӕг скуывта, мӕ ус бацыд мӕ сын се мбис алыг кодта. сӕ сывӕллӕттӕ нырывӕрдта. Мӕдӕг бынтондӕр йӕ дамадзыст ацы бахӕронмӕ. Хӕрын байдыдтой ӕмӕ дам цалдӕр карсты бахордта мӕ. Лӕг бафсӕсти хӕрынӕм нал цӕуы. Мӕ хӕдзары хицаумӕ дӕр бакӕсы, кӕрдзынтӕм дӕр кӕсы, сывӕллӕтты рдӕм дӕр ракӕсы. Уыдон дӕр дзы фӕйнӕ къӕбӕр ахордтой мӕ йойадыл сӕ хӕрд ныууагътой. Мӕ йӕ лӕг бамбӕрста, Ӕмӕ, дам, афтӕ зӕгъы, цыдӕр дӕ тыхсын кӕны уазӕг. Мадам, хо, куыд ам ӕрбастон, дам, цалдӕр боны фӕндӕгтыл уыдтӕн, мадам, ххормаг уыдтӕн. Мадам, загътон, уӕд ӕртӕккӕ ам исты фӕхӕрдзынӕн. Мадам, куы ркастӕн уавӕрмӕ, уӕд загътон уӕд ахӕм, мӕнӕ дыууӕ къӕбӕр бахӕрдзынӕн, мӕ дзы ницуал ис, мӕ ма сӕ цӕмӕй бафсӕдон. Мадам, мӕнӕ цалдӕр къӕбӕр ахордтон, мадам, мӕм хӕрын нал цӕуы. Фӕсӕлӕттӕм, мӕнӕ, дам, цыма сойджын хӕринӕгтӕ бахордтон, афтӕ. Мӕ йын афтӕ зӕгъы, ой, дам, фыдӕлтыккон ссад у. Сылгоймаджы хъӕр, дам, уӕлӕрвтӕм куы нӕма хъуыстис, теодыккон ссад, дам, у. Мадам, мӕнӕ абон бӕркадуйы тыххӕй нал и. Сылгоймӕгтӕ алырдӕм хъӕр кӕнынц, цъӕгъаст кӕнынц, мӕ дам бӕркад сурынц. Мӕ дам йӕ уый тыххӕй бӕркад нал йӕ та дам фыдӕлтыккон ссад у. Мӕ дам зиунӕг къӕбӕр бахӕрын дӕр дӕ нӕ хъӕуы. Гӕр, йӕ уыдон ӕцӕг ныхӕстӕ сты. Мӕнӕ уынаффыддӕр афтӕ загъта. Сылгоймаг уынаффӕгӕнӕг кӕм уа, мӕ сылгоймаджы хъӕр цы хӕдзарӕй хъуыса, уым, дам, фарны мӕ амондмӕ ма нхъӕлмӕ кӕс. Стӕй, дам, дзы бӕркадмӕ дӕр ма нхъӕлмӕ кӕс. Мӕ уыдоны сӕ хабӕрттӕ уыдысты. Стӕй-иу мӕнӕ хӕдзары алцӕмӕй дӕр тӕрсгӕ кодтой. Мӕнӕ-иу хӕдзӕрттӕ куы сӕрфтой, уӕддӕр сӕ ӕрмӕстдӕр песырдӕм сӕрфтой. Уый къонайыл нымад уыди песырмӕ рӕстӕджы та сӕ астӕумӕ къонайырдӕм сӕрфтой алырдыгӕйты, мӕ-иу сӕ уырдыгӕй систой. Дуарырдӕм сӕ кӕ сӕрфай, уӕд дам дамӕнттӕ дӕр асӕрфдзынӕ, зӕгъгӕ, мӕ-иу афтӕтӕ дзырдтой.